Ah, njĩtagwo mũngai wa mũthoni na ndĩkĩrĩ mũikari kana mũtũũri wa itũũra rĩtagwo Lakewood. Lakewood nĩ itũũra rĩ bũrũri-inĩ wa Amerika, Amerika ĩrĩa andũ metaga ah, North West. Ah, Ndĩkĩrĩ haha na mũtumia wĩ haha nĩ ekwĩgweta marĩtwa make na agĩtwĩre nĩkĩ gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha. kana hihi nĩ ndereti ĩrĩkũ arenda tũkorwo nayo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Eh, wĩ thayũ ndĩ thayũ njĩtagwo waithira na baba witũ etagwo mũngai na kuo gwitũ nĩ gwatwarirwo mbũri nĩ mũthuri wĩtagwo njoroge

tũkire kũmatha na bũrũri ũyũ ũkagwo nĩ athuri ũgokorwo nĩ atumia ciana anake airĩtu rĩu ndĩrĩti ĩrĩa ngwenda twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ eh, bwana ti mũngai rĩ na ti- na ndoiga njĩtagwo waithĩra wa mũngai no ti mũngai we ndũgakĩae gũkĩngĩcithania ũgĩciria ndeĩtania nawe ĩĩ nĩ wega nĩ gũgĩtheria ĩĩ Ĩĩ. rĩu rĩu rĩu andũ aya othe tũkaga gũkũ rĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro witũ atumia Mhm. arĩa tumaga kenya Eh, tũgoka gũkũ angĩ nĩ tũtigaga athuri mũciĩ mhm, angĩ tũtitigaga athuri mhm. angĩ nĩ athuri nĩ moĩ nĩ tuokire nĩ matũheire rũtha Nĩguo. angĩ matiatũheire rũtha nĩ gwĩcembia twecembirie tũkĩgera kawaru Mhm. no twakinya gũkũ rĩ Mhm. ma- kwĩ mĩikarĩre ĩrĩa tũikaraga Ĩĩ, nĩguo. na twĩna expectations ciĩ gũkũ Mhm. kana maũndũ marĩa ma- mara- ma- tũrehokerwo twĩ gũkũ Mhm. na twĩ kũrĩa mũciĩ Mhm. ndĩrenda ndereti ĩyo rĩ Mhm. twaranĩrie nĩ tondũ nĩ harĩ handũ hamwe harathiĩ hakahana ta hekuogoma nĩguo Ĩĩ, rĩu rĩ nake gĩkũyũ akiuga atĩrĩrĩ gũtinda werũ nĩ kũũmenya ĩĩ, na mũikari eh, mũtigĩtinda tiwe ũkĩmenyaga kĩrĩa thamba ĩrĩaga nĩguo rĩu nĩ ũndũ wa maũndũ mau wa gweta rĩ Mhm. twambe tuge atĩrĩrĩ nĩ- nĩ tũkwa- nĩ tũkwenda kwamba ah, kũhoya kũrekerwo mũno na tũrenda kũhoya kũrekerwo mũno nĩ tondũ maũndũ marĩa tũkwaria haha rĩ Mm. ah, nĩ maũndũ ma- mangĩrurumũra ngoro cia andũ kana ah, andũ maigue tarĩo marenda kwarĩrĩrio no ningĩ rĩ Ah, njĩra ĩrĩa njega mũno nĩ kũhihinyanĩria mũigua na Na mahira mahira. nĩgetha tũhone Mhm. kana tũkĩhone kana tuone thĩna witũ na nĩgetha tũgĩe na anja ciaguo kana tũkĩgĩe na mũbango wa ũrĩa tũkwĩ- eh, tũkũgĩa ah, na njĩra ya kũnina mathĩna marĩa matũng'etheire Mhm. nĩ weka wega mũno nĩ kũgweta tondũ ah, ndũnehitha Ah, ũrenda kuga atĩa kwĩragwo nĩ mũtino mũno nyaga ĩngĩciria ĩhithe mũtwe Mhm. ah, werũ ũkĩhĩa Ĩĩ. nĩ tondũ ĩtigĩte mwĩrĩ ũyũ ũngĩ wothe nja Mhm. na rĩu rĩ twĩ gũkũ ah, na kaũndũ kamwe nĩ ta tũhithĩte mĩtwe itũ no nĩ wakĩgweta waiga atĩrĩrĩ andũ aingĩ gũkũ mokĩte thũkũma Mhm. kana imatha Mhm. na andũ amwe rĩ matiarĩ na mũbango wa gũka gũtũra gũkũ Mm. no rĩrĩ gĩkũyũ kĩoigire gũtirĩ kũraya kwĩ nja hĩhũre Mhm. na mumagari-inĩ wa njũa igĩrĩ Ĩĩ. Ona mũtĩi ndũigĩkaga irio. na mũthinda tiumbĩkaga irigũ Mm. wĩna rũa rwa gũkomera na rwa kwĩhumbĩra Nĩguo. nĩ twagĩkinyire bũrũri ũyũ kana o andũ no magĩkinyaga bũrũri ũyũ na ma- moka gũkũ rĩ ũyũ nĩ ũturi na tũratura tũ- kĩrĩa kĩra- kĩrĩa tũratura rĩ tũratura twĩna mwĩhoko wa atĩrĩrĩ o mũndũ nĩ akainũkia itaha kwao Mhm. na kana nĩ ũkũhota kũnyitĩrĩra andũ arĩa ũtigĩte mũciĩ Mm. no rĩu rĩ nĩ tũkoretwo nĩ mũtino na mũtino ũyũ ũtũkorete mũno mũno harĩ atumia na makĩria atumia arĩa matigĩte ciana ng'ima Mm.

Ũgakora atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ-rĩ, akiuma kũrĩa gwitũ-rĩ, aratigĩte mwana wake ũmwe hihi e form two,